il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreserva. Mir-rumanz ta' Oliver ġi żmien li qatt ma jiftaħ, din hija d-daħla tal-awtur. Bħal fir-rumanzi tiegħi l-oħra, f'dan ukoll bdejt kollox fuq l-għaqda bejn il-memorja u l-immaġinazzjoni. L-ambjent ġenerali hu r-riżultat tal-isforzi tiegħi biex nibni letterarjament id-dinja żgħira tal-ħajja ta' familja fil-ħamsinijiet. F'Balzunetta, il-Furjana, fejn trabbejt u għext għal ħafna snin. Bosta inċidenti u fuq kollox l-istorja ċentrali, il-qofol tar-rakkont huma lkoll prodotti tal-immaġinazzjoni tiegħi, imħaddma bil-ħsieb li mill-għeluq nasal nimraħ fil-beraħ ta' tifsira wiesgħa universali. Xejriet tal-ħajja imgħoddija li naħseb li huma l-wirt maħżun fil-memorja ta' kull min għex fl-istess qagħda fil-ħamsinijiet, huma mħaddmin bħala mezzi biex tissawwar il-verżjoni tal-eżistenza li nixtieq nasal għaliha bis-saħħa ta' rumanz. Bl-immaġinazzjoni stajt ninseġ ġrajja li imbagħad titqiegħed tajjeb f'postha fi ħdan il-qafas reali. Kulma jien agħraf bħala dell tal-memorja u tal-esperjenza hu maħdum mill-ġdid skont il-bżonnijiet u l-istrateġija tal-kitba narrattiva. B'esperjenza nifhem, bħal drabi oħra, kulma wieħed ikun ġarrab kif ukoll osserva madwaru. Dan jgħodd għal persuni, sitwazzjonijiet, imkejjen u l-bqija. Ilkoll wild din it-taħlita ta' tifkira u stħajjil. Il-ġrajja ċentrali maħluqa bl-immaġinazzjoni trabbat lil dan kollu f'ħaġa waħda. Kwadri żgħar tal-ħajja imqegħdin wieħed ħdejn l-ieħor għandhom isawru bejniethom dehra kumplessiva sħiħa li twassal għall-għeluq u għall-interpretazzjoni ta' kollox. Bis-saħħa ta' storja ħafifa, komuni, aktarx tipika ta' familja medja, ridt nistħarreġ il-mixja ta' iben fi ħdan familja lejn gradi dejjem ogħla ta' għarfien tal-veritajiet fundamentali tal-eżistenza. Is-snin ħamsin li fittixt li npinġihom bir-reqqa fix-xejriet elementari tagħhom huma meqjusin bħala żmien li jixħet it-toqol tiegħu kollu fuq min qiegħed jagħti l-ewwel passi fil-ħajja. Missier u omm twajba jfittxu bi mħabba qawwija u b'modi differenti li jżommu lil binhom milli jagħraf il-veritajiet ta' ġewwa fih u madwaru, u jixtiequh jibqa' dak li hu, bħal ġisimina li qatt ma tiftaħ. Iżda dan ukoll ma jdumx għal dejjem. Sensiela ta' ġrajjiet u simboli, fdalijiet tal-imgħoddi u xrariet tal-ġejjieni jitħalltu flimkien il-ħin kollu. Nemmen li l-ħolma hija realtà u li r-realtà titbiddel f'ħolma. U f'din id-dinja żgħira dan kollu jseħħ fis-sempliċità ta' ambjent ta' familja u roqgħa art fejn il-preżent marbut sfiq mal-imgħoddi donnu ma jridx li l-ġejjieni jżernaq. Nittama li b'dan ir-rumanz seħħ li ndaħħal fil-letteratura lil din id-dinja ċkejkna li ma ddumx ma tkun għebet għal kollox. Din is-silta għażiltha għaliex eh, fiha diversi temi illi eh, naħseb jikkaratterizzaw kemm ix-xogħol ta' Oliver kif ukoll lilu bħala persuna. Eh, femiet illi distingwew u ma karatteristiċi tiegħu. Per eżempju, insibu eh, l-idea tal-partikolar li minnu ngħaddu għall-universali. Jew inkella il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreserva. Umbat hemm ukoll eh, tema rikorrenti in-nostalġija Għal żmien ieħor, fil-fatt isu jipprova jaqbad eh, xeni mill-passat illi forsi mandu mhux wisq illi ma nibqgħux narawhom u jgħibu. Mbagħad għandek ukoll ir-relazzjoni bejn il-ħolm u realtà. U l-iktar tema li eh, forsi Fil-fema tiegħi almenu tikkaratterizza lil Oliver bħala bniedem huwa dak iċ-ċertu patos li jinsibu fir-rakkont fej il-ġenituri jippruvaw eh, li l-binom eh, jifrankaw, jipproteġuh eh, mill-diffikultajiet tal-ħajja, mill-abusija. Għax Oliver bħala bniedem, aħna nafuħ fil-dipartiment, meta kien ikun hemm student u mhux darba jew tnej illi ħaqqu marka ħażina għax kien ikun xogħol veru ħażin, ma kienx ikun kapaċi jagħti marka ħażina. U dik kienet tkun daqsxejn problema għaliex eh, taf inti ġifieri eh, xogħol illi mhuwiex ta' standard eh, tippretendi li jkollu il-marka li għandu jkollu, pero kien inkapaċi, kompletament inkapaċi li jkun severu. Dil ħaġa naħseb insibu riflessa anki eh, f'din eh, is-silta.